Well, mbuya mono sana ase ribaga erio. I think ah, ase ense ya Kenya bono the talk ero neri igoro ya Gen Z na eki bagendete gokora. From the onset ndete bateba ng'aki abana abamimi I supported them from the word go and I still support them with some few reservations. Ekero bachagete nabo twaroche ng'a yes Nyasaye oeteire ase aetera abana aba Banyoboirie ebinto nonya intwe abarai konya biatosinyire ng'a ng'aki togochaka egento eke. Remember eh eserikari enene nero ere in charge of ah the national treasury and disbursing nonya ebitoke gocha ase chicounty. Chicounty echi chikorani goetera national government yatumire chibesa gocha ase ecounty. Bono ekero yaika ng'a efinance bill gokwaneka ekare public participation egakorwa. Remember public participation nere ase ekatiba. Article ten actually under national values and principles of governance igeta kere ng'a kende gionsi kegokorekana kebe national kebe ecounty kebe eward igeta kere ng'a ki abanainchi baisaransigwe batebigwe ng'a ki egento gete na gento gete ntotaete gokora ng'aki moroche abagaka batebe.

Ase engencho chibesa chiagorire pi pi pi and that is the thing. Obogima obo bokong'ete chibesa chigorete. Ekero chiagorire ninki? Togatwara ng'a extravagance nere ase expenditure ye national government. Corruption yasoirwe oo. Ebesa yaba allocated ase ekoba allocated etaka ere moremo gete tegochi yakora. Ekero etakora yakorire emeuko ya abanto. Abasaaba bagachi korengereria bagoteba ng'a baminto twanyarekire igaa. Abagaaka baria bakoorete sixty years and above, nabwo bado bakoba recycled, banyora chigasi. Abana aba basomire, bachire esukuru, they are qualified and they can do those jobs. Kwanyora na abarobwo bagoteba ng'a kaa the future se serikali ya kesho. Kesho is not coming. So ekero abana aba baisa baisaransa barenge riria bagateba ng'a no, we need to raise our voice. Bakanye raise buya peacefully. kabisa tobasapoti ng'a yes lakini katika bire igaa i think gose politics abanasiasa gete mbachete bageso yo urigani simu egasoa tokamanya gotwara ng'aki ebinto bia abanto biasoire gosariwa in the name of maandamano for example omong'ina obegete gose nechinyanya chiaye iga gose na amatunda aye ocha onyore ng'aki abamura baria baandamanire ekero baigure ng'a bono banyarekire baenda baaaa babwate amatunda aria baaria ba break into shops ba bakora vandalism baibera abanto baria batakeire gokora ki. ba ba ba ba barigete abanto bande ororo nabaro bakorigeria eliving, that was engaki bono amaandamano aywo amanyete ko loose meaning. The genuine cause and the concern is there, nabo tosapoteti and up to now as am seated here I still support econcern eri ng'aki work on the high cost of living, obogima bwa ekero bwakong'ire iga, ebudget eria egacha yabwate ebinto bire ebibe and bire punitive and retrogressive. ebwate chibango chimentire chikamentwa chikamenteka like mpaka mpesa transactions onye ndiri egento keria geeta anga nkomenta yarenge eh aya toma konyo ng'a iga aria tobwate ng'a econfidential vote econfidential vote ya eight hundred million honestly totamaeti ng'a ngasi ki egochi gokora eh yaani ng'a mia nane nchire asegete aye tori gotebiwa ng'a echi nechia para gose nechia ki echia para ngano chire lakini mia nane echi nchiche chitumeke lakini aye totakeri ko mia nane aye omoa omoakani ebango totakeri omanye ng'a mia nane echii nachire nechiaki mh.

Kera omonto yani okay Gen Z they are leading it yani nabu rende bachagete lakini I'm telling you it is a concern nonya omogaka omogotu nonya ing'we omoremafu buna gwateba nabwate ribaga riokororekana because ekero togokwana ng'a cost of living tebwati boundaries ng'a nabasae boka tebwati boundaries ng'a nabaremafu gose nabaibori gose inki everybody iga are affected. Because abana aba ekeombe eke babwate naende nko at least bare ebinto bitoka ng'a less. Mhm. These less things I support them fully because ntokobateba ng'a ki aba naba achamagete gose UPA gose UDA gose ki iso bare party less. Bakamanya koirana egento gia kabere bagateba ng'a ki intwe ntobwati omoraia orache arangerwe abe compromised ng'a ki bono aye inchusi state house oche okwanerwa eeh ogende okwane aba bande. Igo barenge onye Nkisi county aa baro as Gen-z. Gwakwana Turkana baro, Narobi baro, Mombasa baro so they are leaderless.

Tibaisa gosoa iga are. Ebe genuine concerning ng'aki we are moving, egere ekero batabwati egasi bare moneyless, banyore chibesa, egasi ekero yasoire banyore chibesa, batige these kind of things. Okay. But ntaete goteba ng'aki, the message has been heard. His Excellency the Governor, eh, the- the President oigure, ochakire actioning. Ritang'ani, efinance bill egatugutwa. That's a plus. Eria kabere, Ministers wako nyumbani, Tesa Plus. Bono ng'aki yare koba buya ng'a ribaga tokona gokora amaene amaandamano aya every other Tuesday, twasiekie abanto ebiasara. Omanyete ng'a omonto nare okoboa korwa mwaye, aache akore rituko erio akore nari anyora esiringi emia eyemo akoirana gochika. Lakini ekero tokorete amaandamano rituko erio, achafanya kazi, achaenda nyumbani na kitu. So, the message is home. Tiga tomoe omorayo omonene bwense ribaga a work on other things so that after that tomanye komoboria ng'aki okay etime frame twakoete neye chiaerire inki orengereti Okay.
atotebie.
Mheshimiwa ase chidaki.